Sibhom biex jġibulek l-affarijiet li tfaħħomlhom, tfaħħom, titfaħħom fejn titfaħħom, morru għalihom.
Irid ara, ara, jorqod. Jorqod. Jiena tara spalti

Mhux jeta'. Tfittxija, tfittxija għal Dave, hemm hu.
Intoxicated with sticks. Dave, tiddepakja l-affarijiet tiegħek ħa mmorru hike mal-klieb.
Hi, by the way. really nice to see you guys.
Allora xamlu. Dawn tal-istikka. Sawa, li jħobb l-istikka. U bdew jitfaw l-istikka waqt li jinsupposta tinżommu bitċinga. Allora da miskin ixkana u waħda kull darba ġifieri da kien abbuż eh, kraħ fuq l-annimali. Improtestajt ma rridux jafu Fl-aħħar battu tlaqtu. U għadna nġru għara insomma. Ma ħelu men dak il-kelb, ħelu anka u dal-għodu għajmni men. Spiegalkom il-teorija u teologija ta' wara l-istoria. Teologija, jmen, teologija studju ta' religjon, xandu xieqsam. Ah, dik fija bieċa religjon. Fija bieċa religjon.

Issa l-problema hi li l-instructions ta' dal-bord huma jew bil-Franċiż jew Ġermaniż jew bl-Iskandinavu, bil-Finnish, bl-Olandiż jew bl-Ispanjol.

Qalli Paul a case of familiarization session hekk ma' l-istudju. Morna
u jien jien tlajt fuq għax kont nħossu mhux daqshekk sewwa, tifhem?
Sabiħ il-post ħafna, vera inspiring il-post ħafna. Biex biex nidraw għal ħossu hekk. Bħalissa da polet jaħdem ma' nima fuq album tiegħu. Kellu diska kellu bżonn avjoni fiha minn ja, sax kun drajna għal ħossu hekk. Ma kienet xejn ġdida għalija spiex. Da, diska sabiħa, allura ħad gost nagħmel anka, ma kienx hemm mhux mhux tension ta' ma peress naf li jerġa' mhix għal album tagħna tajjeb għax l-esperiment ikun fuq ta' xi ħadd ieħor. Imma semma tajba ħarġet. Umbat li jħoss li kodna hekk. Għax fil-11 ċemplu għandna l-sur John kien marid. U kif kont qiegħed fuq, beda jitqalleb l-istonku, ġifieri bdejt inħoss uġigħ kbir fl-istonku, sturdament kbir. Inżilt isfel u provajt inqajjem l-ewwel l-ewwel provajt inqajjem lil Dave. U ma d-dizzy ġifieri nismu miegħu u qalli u reġa' raqad. Niftakar John miskin, niftakar jien ma qomx, beda jgħajjat għalli ma ma qomx. Kontri qed le bum. Ħaġa provajt, eh, ħatlu l-mobile, bat provajt nqajjem il-kelb. U l-istress, eh, eh, u jinnitawet, nitkabar mal-art, u ġieħ tal-biza. Somma, mbagħad ċempilt lil Paul. U Paul għatlu, għatlu, listen man, għatlu, I need, I need some help here, għatlu, I'm, I'm really sick, I'm about to throw up. Oh, oh, għalli, għalli, għalli, okay, let me just finish up here and I'll, I'll be over in a minute.
U għakon nisa fon koplu xie u le fil-bidu. Eh, ma fdaqqa reċa reċa biddel xsibu għamilna Deja naħdmu mbagħad is-soltu wkoll jew ne jew maħruq mbagħad bqajna sejrin sa dalodu.
Mela l-ġieħ u d-dwejja u daw l-affarijiet kollu telefonati tiegħi ġew ġustifikati l-bieraħ għax li rmettejt l-isbuħija ta' tlet darbit. Bdejt noħlom li kont imqalla ma kontx xejn ikux il-ħolma jew ir-realtà. U bħali biża' din ħolma saret ukoll realtà. Hawnhekk taf kull ħoss qed jagħmel imma
This is the first official night of Six Symphonies uh, recording.
Dimna fuq Earthquake. Ħassejtni naqa' kitarristek għax ħdimna bl-electric violin u għamilna naqa' xogħol tajjeb l-effects, distortion u Fil-bidu ħsibt li ma tantx jismani, imma Il-problema kien għedu ma tantx jismani kont nibża' nkellmu. Għax jisset nduna li xħin nkellmu kull ħaġa li ngħidlu.
Għalli, ok, let me just finish up here and I'll, I'll be over in a minute. Over in a minute. Eh, issa naħseb jiġu xi tal-inqas miserament 16 sija wara naqas rajtu l-Paul man. Jien vera inkwetati ġifir fuq dil-bicċa ta' xol. Għax nħosni li minix 100% u għas minix għet nżom li kell. Tifem u li kell l-enerġija ġifiri. Nispera li għaddi li malajja xin kalla dal-album ħajkolli ħafna u ħafna ħafna problemi biex nawnu. Tara li ħafna dej.